Эй, аслӑ Киремет, сана хисеплесе е ҫӗнтернӗ тырпултан виҫӗ пичке сӑра туса хатӗрлерӗмӗр. Тата ҫак хура халӑха тырпул ҫӗнтерсе пама пулӑшса пырсамччӗ. Сад пахчинче улма йывӑҫ ешертӗр,

Ҫамрӑксем анманччӑр ҫак ырилана. Паян килемет яшпе ҫак сӑранаҫҫӗ парса халӑха уяв ячӗпе, уявпа ҫитмелле пултӑр.

Эй, аслӑ вутаҫҫӑ вутамӑш, ҫырлахӑр! Сана хисеплесе виҫӗ тӗрлӗ выльӑха пусса чӳклеме шутларӑмӑр. Тата ҫак хурахалӑха выльӑх-чӗрлӗхӗнче пултӑр, выльӑх-чӗрлӗхе виҫӗ картара тытмалӑх выльӑх пултӑр.

Никифорий Вырспанхи кун, ҫакӑ питӗ паллӑ кун, чӑваш курсӗнче пулса юлма пултарать. Хамӑра манӑҫтарнӑ, хамӑр ман асран кӑларнӑ йӑла тепӗр хут Чӗрӗлсе тӑма пултарать. Ҫана эсир шанатӑр-и? Хӑвӑр халь мӗнле туятӑр?
Шанман пулсан паян ӗнтӗ ҫак ӗҫ те пулса иртместчӗ. Халӑх ӑнӑстӑнӗ, халӑхра ӗнтӗ. Халӑх хӑйӗн вырӑсла каласан памятне нихҫан та ҫухатмасть. Паянхи йӑла ӗнтӗ вӑл кивӗ йӑлана ҫӗнӗрен ҫӗклени анчах пулать. Питӗ нумай вӗт халӑхӑн пӗлни, халӑхран ҫырса юлнисем. Ҫак йӑласенче эпир ҫӗнни нимӗн те тӑваймарӑмӑр. Ӗлӗкхи мӗн пулнинӗҫех туса кӑтартрӑмӑр ҫамрӑксене. Вӗренсе юлма пирӗнтен малалла та пурнӑҫ юлтӑр тесе чӑваш йӑли, ҫак ӗнтӗ пирӗн ака-туйсем, ака акса пӗтерсен чук туса асӑнни, вӑл ҫутҫанталӑка пӑхӑнни, ҫутҫанталӑка упрани, хамӑр сывлӑша пӑхӑнни, ҫамрӑксене кӑмӑл туса ӳстерни, ваттисене кӑмӑл туса пӑхни. Вӑт пӑхӑр-ха ӗнтӗ йӗри-тавра тейӗпӗр мӗн чухлӗ халӑх. Вӗсем пурте паян пӗр-пӗрне тӑван пек туйӑнаҫҫӗ. Вӗсемшӗн паян, палламан пулсан та, паянхи хыҫҫӑнран калама пултарать, эпир ҫав тӗлте пултӑмӑр, ҫапла пӗрле асӑнтӑмӑр, пӗрле сӑра ӗҫрӗмӗр, пӗрле апат ҫирӗмӗр, пӗрле пӗр-пӗрне пулӑшса пурӑнасах тетпӗр теҫҫӗ. Хамӑр тӗнрен пире хистернӗ, урӑх тӗне ҫыхӑнтарнӑ калӑпӑр, каялла таврӑнма пулать-и е ҫук? Тен, вӑл пӗртте пӗрне-пӗри хирӗҫтермест? Чӑваш тӗнӗ, Христос тӗнне е мусульмансен тӗнне, вӑл хирӗҫ тӑмасть. Вӑл тен те чӑвашсене хирӗҫтермест. Ӗнтӗ авал пулса иртнӗ. Вӑл пупсенчен килнӗ, священниксенчен килнӗ. Вӗсем халӑхран вӑй илес тесен чӑваш йӑла ирттерекен вырӑнсене киреметсене ватса пынӑ теес пулать, прикӗ ҫӗр ҫӑл. Ҫавне шутласан та, пӑхса тухнӑ тӑрӑх, пупсем хӑйсем ҫырса хӑварнӑ. Пин те тӑхӑрҫӗр пиллӗкмӗш ҫулсенче, вун виҫҫӗмӗш ҫулсенче чӑвашсем ҫапла хӑйсен йӑлипе уявсем ирттереҫҫӗ. Ҫав уявсенче хӑйсен туррисене, виҫӗ хутлӑ тӗнче пӑхса тӑракан турӑсене, тыр-пула ӳстерекене, выльӑх-чӗрлӗке, ҫынна пӑхакан турӑсене асӑнаҫҫӗ тенӗ. Кӗскен каласан ӗнтӗ, ҫитмӗл ҫичӗ тӑрӑ тесе асӑннӑ, тӑхӑр вун тӑхӑр турӑ тесе асӑннӑ. Шутласа пӑхсан, Ял-ялӗнче турӑ ячӗсем урӑхларах та каланӑ, ҫавӑнпа паянхи куна икҫӗр-виҫҫӗр тӗп турӑ калама пулать, а йышӗсемпе шутласан, пиллӗк ҫӗр пин калама пулать. Вӑл пӗри те хирӗҫтермест, вӗсен хушшинче пӗри тӗп турӑ. Вӑл ҫӳлти тӗнчене тытса тӑракан, пӗтӗм тӗнчене тытса тӑракан ӗнтӗ аслӑ таса турӑ теҫҫӗ. Ку ӗнтӗ ҫут ҫанталӑк. Тӗрӗссипе каласан, ҫут ҫанталӑк. Ҫутҫанталӑкра вырӑсла каласан гармони пур. Ҫын ҫав гармонине пӑхӑнса пырсан эпир хамӑр ҫутҫанталӑка упрама та, хамӑра упрама та, ачасене упрама та вӗренме пултаратпӑр. Паянхи киремете чӳке ирттерме эсир чылайранпах хатӗрленнӗ, ӗмӗтленнӗ. А мӗн ҫапах та хистет ҫавнашкал тума, ҫавнашкал мӗлле каспа ҫирӗплӗхпе ҫав ӗмӗте пурнӑҫа кӗртме.
Пӗр япали таса чунлӑ чӑвашсен пӗрлехӗ. Вӗсен тӗнӗнче шутлӑр-ха, таса сывлӑш, таса шыв, таса вут, таса чун кирлӗ пулнӑ тет. Сӑнӑрласа пӑхсан чӑвашсене вӗсем паянхи куна хӑйсен тасалӑхне хӑварнӑ тесе калама пулать. Ҫавӑнпа вара ҫак тасалӑх ӳстӗр тесе эп ӗнтӗ тӑрӑшсах пуҫтарнисӗр пуҫне Халӑх хушшинче ҫак йӑла йӗркене ирттерсех тесе тӑрӑшрӑм. Куҫнӑ, ҫухатнӑ чуна кала тавӑрма пуласса ӗненетӗр-им?
Чун вӑл ҫухалмасть, тӑн ҫухалать анчах. Тӑна вӗрентес пулать. Эпир, ваттисем, ҫамрӑксене вӗрентсен вӗсем пире упрама, пирӗн халӑха ҫӗклентерме пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа Ҫак тӑна ӳстерме, хамӑн пӗлӳне ӳстерме питӗ кирлӗ япӑлать. Чун вӑл, пирӗн шухӑш. Эпир таса шухӑшлӑ пулсан, пирӗн таса чун. Эпир таса тӑватпӑр пулсан, эпир таса чунлӑ теетпӗр.

хӑйӗн культурипе пурӑнассине, хӑйӗн культурине ҫӗнӗрен аталанасси пӗрремӗш кунӗ пулчӗ. Мӗнлесене пӗр хальччен ют культурӑпа, ют шухӑшпа, ют кӗвӗпе, ют ташӑ ташласа пурӑннӑ. Паянтан вара, пуҫлатӑп, ҫак йӗркепе, ҫак чӑн-чӑн чӑваш йӗркипе пурӑнса эпир чӑвашӑн чӑвашӑн культурине сӗнӗрен аталантарма пуҫлатпӑр тетпӗр.
Ырӑш, вот ҫак йӑла-йӗркене эпир хамӑр чуна йышӑнасса, уншӑн хамӑр чуна уҫасса ӗненетӗр-сир?
Ӗненетӗп. Мӗншӗн вӑл халь кунта карчӑксемпе калаҫрӑмӑр акӑ. Пӗр ситнӗ сакӑрмалла ситнӗ карчӑксемпе. Вӗсем калаҫрӑр. Вот Паянхи кун тес эпир ҫамрӑк чухнехи пулнӑ йӗркесемпе шӑлт ҫавӑн пек тес. Мӗншесен вӑл йӗрке пӗтмен те-ха, сӳнмен те. Халӗ эпир ҫакна тытӑнни вӑл ҫав ӗҫе тата мала тӑсса пыни кӑна пулать. Ҫавӑнпа та Машутпа ҫакӑ хӑвӑрт йӗркене кӗрсе каять. Паян кӗрсе каять ҫак ҫулсенчех.
Эпир хамӑр ҫак йӑла-йӗркесе чунпа йышӑнма, чунпа хатӗрленсе ҫитӗнет.
Эпир ман шутпа хатӗрленсе кӑна ҫитмен, эпир ҫак пирӗн ӑшра вӑл тахҫанах пурӑннӑ, пурӑнать ҫавӑнпа та Йӗркелемен кӑна эпир хальччен. Халь ак йӗркелесе ярсасси вӑл панӑранта хускал тапранса каять, и ҫав йӑлана кӗрсе каять. Пӗтмест вӑл ман шутпа улӑхран. Пӗтме те кирлӗ мар. Мӗншӗн вӑл пӗтсессӗн вара чӑнах та эпир, эпир хамӑр та пӗтетпӗр. Малалла пурӑнма пултараймастпӑр. Тавах сире. Петр Петрович, вот ытти ӗҫсене пӑрахсах паян вот Шупашкарта аякра вырнаҫнӑ ҫак колхоза Киремет чӳкне курма килтӗр. Вӑл сирӗншӗн спектакль курма килнӗ пек мар-и вӑл?
Ман шутпа, кашни халӑхӑн хӑйӗн пурнӑҫӗ, хӑй туррине ӗненнинчен, хӑй чӗлхипе калаҫнинчен, хӑй мӗнле апат-ҫимӗҫ ҫининчен тата ытти ӗнтӗ халӑх чысне кӗртекен япаласенчен килет. Чӑвашӑн хӑйӗн чунӗ пур. Ӑна пин асаттесем, аннесем тытса пычӗҫ. Эп ҫамрӑк чухне те курнӑ. Эп куна Хамӑшра туйса пырап. Чӑнах та ӗнтӗ курма ку ҫав тери хитре. Курнӑ чухне чун савӑнать. Ну, чун ӗненни те пур. Пин халӑхӑн Турри ӗмӗр-ӗмӗр чӑваш халӑхне пурӑнма пулӑшнӑ Турӑ. Киремет вырӑнсем, ун вӑрманӗсем, уйӗсем, ялӗсем кашни уйӑн, кашни йывӑҫӑн, вӑрманӑн, шывӑн хӑйӗн Туррисем пур. Усене ырӑ кӑмӑлпа асӑнса, усее чӳк туса, усее парнесем парнелесен халӑх вӑйӗ чакмасть пуль те халӑха вӑл пӗрлешсе пурӑнма пулӑшать. Халь халӑх икӗ ӗненӗве кӗрсе кая пуҫланӑ пирки ку ялсенче чӑваш туррине ӗненсе, чӑваша пурӑнма пулӑшнӑ Турра асӑнса чӳк тунине чунтан хавасласа, саламласа килтӗм. Петр Петрович, ҫапах та вот каҫар та чӑннипе каласассӑн йӑли-йӗркине шакӑнта пуҫтарнӑ халӑхӗ пӗлмест-ҫке-ха. Вӑл ҫавна май ытларах йӗркелесе пыракансем тунипеле иртрӗ Киремечӗ. Ҫавӑнпа та Элӗк астӑватӑр-и, тахҫан комсомолла туйсем пурччӗ. Ҫавӑн пек искусствӑллӑ майпа йӑлана кӗртсе ямастпӑр Шепӗрна. Сӗмӗ хӑрушлӑх ҫук-и? Вӑл хӑрушлӑх